سلیم کھوکھے والا تیری خیر میور ماشاءاللہ استاد سارا سلون والا آیا ہویا ہے آئینے دے سامنے کھڑ گئے تے ولاگ اتو شروع کریں دے میں اللہ دا نام گھن کے اللہ پاک دی رحمت دے صدقے تے پیچھے دیتے پہ اسے بیک گراؤنڈ دے شہزاد بھائی بھی کھڑے دے شہزاد بھائی دے دوست بھی کھڑے تھے تے پرلی سائیڈ دے آمد و رفت چوک دے فل ٹیٹ ہے اپنا بیرا سلیم کھوکھے والا تے ماشاءاللہ ساڈا استاد سلونا لالا پرو خیر آیا ہوئے تے ایتھوں کن کیتا ہے وی آئی پی خوبصورت جے انٹرو تے ماشاءاللہ اس سائیڈ دی پوزیشن کچھ اس طریقے دی ہے کیونکہ گرمی دی شدت بہت زوراں تے ہے اروئی تے ہے اپنے فصل اپنا ماحول گریٹ تے میں آہداں کیا بات ہے۔ زندگی سکون دی بالکل کسے سائیڈ تے نئیں ہے ویور جیڑھی سائیڈ تے ڈیکھ سو اسے سائیڈ تے گرمی گرمی گرمی تے باقی کوئی گال نئیں اللہ وارث ہے فون آندا پئیں کو سنا ہے کیا دے۔ السلام علیکم بیور کیا حال چال ہے امید کرے سو سڑے یار دوست اب آپ سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جہاں اپنا پیارا ویلاگ تے ویلیج لائف دی پیاری جے خوبصورتی جتنی بھی سنگت ساتھ ماشاءاللہ

اس وال خوبصورتی دے نال تہاڈے پیارا پیارا ولاگ کر گئے سٹارٹ شروع تے ماشاءاللہ سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں تے اپنیاں پیاریاں پیاریاں ہن آپ اپنے کیبن تے آ گئے اسے کیونکہ نہ ہو سی رولا تے نہ پو سی ڈھولا نہیں ہوں آگے نہ ہو سی ڈھولا تے نہ پو سی رولا تے باقی میں کرو محبتاں پیاریاں جے خوبصورت جے اپنے پیارے بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے لے کو تے جلد جلد جتنے بھی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں سنگت ساتھ نویں نویں آئی ہے جلدی جلدی میرے ساڑا چینل سبسکرائب خوبصورت جیاں پاک ویلج لائف پیاری آواز سریکی تے فیس بک پیج دے ویڈیو پہنچ دی پہ تو اتھے بھی فالو کرے سو محبتاں کرے سو کیونکہ ایکو پکڑ کے کھڑنا ریزن سپورٹ گھننی ہوندی ہے نہیں تاں آپ بیک سائڈ دے ہو سو اوکے ویور تے باقی گرمی تھوڑے سامنے گرمی دا شدید لیول ہے بڑا یار گونا آج والا ہے کھڑے ہاں بھئی کیا حال ہے تھڑا آ خیر ہو بھی اس یار گونا ہے پرلی سائڈ دے روشنی فول پوندی پہ نہیں دا کلر کلیئر نہیں آندا پیا میرا میرا چہرہ صحیح آندا پہ نا میرا گون صحیح نظر دا پہ تے گون چلو ماشاءاللہ تے واقعی ویور وال سیر تے آ گئے اللہ پر خیر وال آ گئے تے ولاگ نہیں وائرل ہویا اے پسینہ چیک کرو اتنا پسینہ آندا پہ گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے تے بندہ کچھ نہیں کر سکدا اللہ وارے سے اللہ اللہ دا نا تے باقی راسو نا اللہ میڈی سکیپ نہ کرے سو ویور گرمی بہت زیادہ آئی تے بارش دی وجہ نال نا بارش آئی ہے تے دودڑ دھو تھی گئے بارش گئی ہے کھڑو تے اون تو بعد نہ سارا دودڑ دھو آندا ہے تے شہزاد بھائی ماشاءاللہ گو ٹوٹی لا کے موٹر دا پیپ چلا کے تے پانی مریندا پہ وی آئی پی جگہ سگا جام ویسی نہ ہوئے جگہ جام ویسی ماحول بن ویسی گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے سورج اس سائڈ دے لہ چکا ہے غروب تھیندا پہ تے اپا شام بھی پھتھیندی پئی یعنی کہ موسم ڈھل گیا ہے تے آپاں ماشاءاللہ ولاگ سٹارٹ کر گھدے دوبارہ تے بھرا تہاڈے دی کنڈیشن اے ہے پسینے نال کیونکہ گرمی بہوں زیادہ ہے گرمی لیول دے ہے جیکوں آدھن تے ترے شرے تھیندی پی موسم ذرا وی آئی پی تھی ویسی جگہ شگہ ٹھنڈی تھی ویسی فل ماحول تے خوبصورت جیا بن ویسی تے باقی تساں مزید راسو ہون نال تے ہن آپاں ولاگ کدو کنٹینیو کرینے ولاگ دا نظارہ اگاں دکھینے تہاکوں پیارا جیاں اگاں ٹرسوں چلسوں تے ولاگ بنڑسی ویندا خوبصورت جیہا نظارہ تے تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن پاک ولیج لائف دی پیاری جئی سرائیکی آواز اوکے ویڈیو سکپ نہیں کرنی نہ نہ رو پانی مار گینو پانی تو بعد چل دیاں گا چھوٹا جیہا ٹریول کرینے تو کو ولاگ محبتاں بھرا گاں ڈکھینے ہیں پانی ویور او جال دے درخت لے درخت اگر مار لی تھے پانی ایڈو ماشاءاللہ ایڈے روڑو پار تے ماشاءاللہ اپنے کیبن دے اگو سارا تے اتھاں اوس دور تکر پانی پانی کر ڈیتے سارا ماشاءاللہ وی آئی پی ماحول تھے گئے گرمی ہے جڑی آئی نا کچھ پانی لگن نال نا کچھ فرق پہ گئے ایڈے سائڈ دے ساریاں جہیاں دے ماشاءاللہ ترکا مارتے وی آئی پی پانی مارن کافی زندگی سکون آ گئے کافی تھوڑا باتا یعنی کہ نا

تے اے ہن اپنا اتھے کم تھی گیا اوکے ہن تاکو اگاں دا وزٹ کرویسو اگاں دا ماحول ڈکھیسو تے میرا یار تکونا دھا کے آگے دھا ہے پانی تلے اوکے ہو گیا ٹھیک ہے جی اگاں ویور ٹریول دے ویندے پے سے اگاں تاکو چل کے ماحول دکھے نے پیارا جے تاکو نال جڑے رہا سو تاکو دکھے سو اسا کیڑا کیڑا کام کرنے دے اج کیا کیا نہیں کرنا دے کیا کیا کرنے جو بھی کرے سو تواڈے نال ویڈیو دے نال نال جڑے رہا سو ماپتہ کریں دے رہا سو اپنے پیارے پیارے نظارے سرے کی ویلاگ تے آپاں ماشاء اللہ پہنچ آئے اپنے چوک تے چوک دے خوبصورت جے نظارے ہن تے بڑے پیارے ہن نال ایویں محبتاں کریندے آسو سپورٹ کریسو آندے نال جڑے راہسو جو وی کریسو آج توک ولاگ دے وچ انجوائے کرویسو ڈکھیسو کہ تہاڈا بھرا سپیشل پرسن کیڑے کیڑے کارنامے اور کیڑے کیڑے انجام ڈیندے ہیں مزید چلدے پئے اپنے مین بازار دی طرف مین بازارے ویندے پئے ہیں مین بازار دیاں ویڈیو اج کل ہک ڈو ترے چار پاتی کھڑے سے لیکن اللہ خیر کرے ولاگ سارے چلدے راہون مزید ایویں محبتاں کریندے رہوے۔ خوبصورت جے ولاگ ڈیکھن کیتے جلد جلدی ساڈا چینل سبسکرائب کرے تے ماشاءاللہ سبزی دی دکان تے آگیا تے اتھوں کوئی تھوڑی جئی سبزی گھدی سے سبزی گھندے پئے ہیں سبزی گھن کے تے اگاں وزٹ کریسوں تہاکوں اگاں پیارا جیا مزید بیا وزٹ کرویسوں سورج وی اپنی منزلاں دی طرف غروب تھیندا ویندے تے اساں وی اپنی منزلاں دی طرف چلدے وینے پیارے جے ولاگ دے نال نال جڑے راہسو ویڈیو سکپ کینا کریسو پیارے پیارے انجوائمنٹ کرویندے راہسو ولاگ سرائیکی دے تے پیارے پیارے نظارے تہاکوں ڈیکھن کوں ملسن ساڈے گاؤں دے چھوٹے چھوٹے کیونکہ ساڈے ولاگ دے ہوندے تے چھوٹے چھوٹے نظارے ہیں کیونکہ چھوٹا جیہا سرائیکی گاؤں ہے تے چھوٹے جیہے نظارے ہونن پیارے جیہے ماشاءاللہ بازار دے وچوں مین دے وچوں کراس تھی کے ویندا پئے تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا سپیشل پرسن تہاکوں انجوائے کرویندا پئے پیارے پیارے نظارے تے بیوٹی فل کلچر دے پیارے پیارے سورج گرہن چھوٹے چھوٹے سورج غروب تھیندا ہویا ماشاءاللہ سورج اپنیاں منزلاں تے لاندا پئے تے اساں وی اپنیاں منزلاں تے ولاگ بنڑیندے ودیاں کیونکہ سارا دیں ویور گرمی ہوندی ہے نا گرمی دی شدت وچ ولاگ نی بنڑدا وال تھوڑا موسم ٹھر گئے پٹرول پمپ ہے پٹرول پمپ کراس کر کے تے چلدے پیاں اپنڑے منزلاں دی طرف کیونکہ موسم ٹھنڈا تھی گیا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں لگدیاں پئین کوئی ٹینشن کینی کوئی فکر فاقہ کینی ہن بڑے سکون نال ماشاءاللہ ڈیکھو گرین گرین ماحول ہے نہر دا کنارہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا انجوائمنٹ ہے روڈ تے ودیاں تے میں آدھاں ویور چس اپنڑی آندی پئی ہے اپنڑے ولاگ سرائیکی دے چھوٹے چھوٹے گاؤں دے نظارے تے بڑے پیارے پیارے انجوائے کریسو ساڑا سرائیکی نظارہ تے آپنڑاں پیارا جیاں تے مزید آج تہاکوں ہور ہور راستیاں توں لے ویسوں گے جیڑھے جیڑھے راستیاں تے تساں کدی نہ پہنچے ہوسو پیارا جیہا ولاگ تے نظارے آپنڑے پیارے پیارے۔ اتھوں ویور اگاں آگئے اسے اگاں آونڑ نال تے اتھنگن لیڈیز آگئیاں لیڈیز دی وجہ توں کر کے اساں ولاگ اسٹاپ کر چھوڑا کیونکہ اساں زیادہ اندر اندرون چلے گئے اسے شہر دے گاؤں دے وچ تے لیکن ہنڑ ماشاءاللہ باہر آپنڑی سائیڈ تے آگئے کھلے ماحول اچ تے کھلا ولاگ دے وی آئی پی کہیں دی پرائیویسی لیک کرنا اچھا نی لگدا کیونکہ تہاڈے بھرا دی کوشش ہوندی ہے کہ کہیں دی غلطی کوتاہی ساڈے موبائل دے ولاگ دے وچ بالکل نہ آوے۔ ساڈی کوشش ہوندی ہے کیمرہ اکھ توں بچا کے رکھے، لیڈیز کولوں پرہیز کر کے رکھے۔ اللہ پاک اپنے ایمان دے وچ توفیق راہونڑ دی توفیق ڈیوے تے اساں ایویں مزید تہاکوں ولاگ پیارے پیارے سرائیکی انجوائے سرائیکی ولاگ فیملی ولاگ ڈکھاؤ کہ تہاکوں وی دلچسپی تھیوے تہاکوں وی خوشی فیل تھیوے۔ کہ سلیم ولاگ بنڑیندے وی آئی پی صاف ستھرا کین دی لیڈیز کوں وچ موبائل تے ڈکھاونڑ توں بہتر اے بلکل وی پرہیز رکھو ولاگ بنڑاونڑے وی چھوڑ ڈیونڑے چاہیدن تے انشاءاللہ تعالی ولاگ ساڈا صاف ستھرا ہوندے انجوائمنٹ ہوندے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں ہوندیاں پیاریاں پیاریاں گلیاں ہوندیاں تے چھوٹے چھوٹے گاؤں دے نظارے ہوندن ماشاءاللہ چھوٹا جا کام ہک اوں سائیڈ توں سبزی گھن کے آ گئے سے ہک چھوٹا جا کام بیا ہے اڈے چل پے تہاڈا بھرا پیارا جا کام کرن تے کم کر کے تہاکوں ڈکھیسوں تے خوبصورت جے ولاگ دے نال نال ایویں محبتاں کریندے راہسو جڑے آسو سپورٹ کریسو آندے جتنی وی سنگت ساتھ دھماکے دار انٹری کریسی ولاگ کوں جلدی جلدی سسکرائب مریسی تے تہاکوں انجوائمنٹ کرویسو پیارے جے نظارے تے اپنے پیارے پیارے خوبصورت جے مزید تہاکوں ڈیکھنڑ کیتے نظارے پیارے پیارے ایویں تھوڑی دیر انتظار کرو جیڑھی لوکیشن دے ویندے پیاں لوکیشن بڑی دھماکے دار ہے تہاکوں پسند آسے ماشاءاللہ بالکل لوکیشن دے سر تے چڑھ گئے سے آ گئے سے لوکیشن دی نکھر تے آ تیری خیر ویور ویو چیک کرو نظارہ کیسا ہے بڑا پیارا اور خوبصورت جا نہر فل وڈی نہر تے آ گئے سے لوگ مچھیاں پکڑیں دے پین مچھیاں دے نظارے پیارے پیارے جڑے مچھیاں پکڑیں دے پین چھوڑ گئے پیچھاں تے اساں اپنڑاں ولاگ ماشاءاللہ کنٹینو کریندے پئے ویدر بڑا پیارا ہے تے کلچر خوبصورت جئیں تلے نہر دا کنارہ ہے اتے سورج نظردے پئے بڑا پیارا پیارا میں آہداں سنگت چس آسی اج دے ولاگ نال تہاکوں چس آوے تے پیارا جئیں کمنٹ کر کے رائے ڈیونڑی ہے پیارا جئیں ولاگ دے اندر اندر تہاکوں کیسا لگے ساڈا اج دا سرائیکی ولاگ بھرا تہاڈا فل محنت کریندے سرائیکی ولاگ دے اور تساں محبتاں ونڈیاں کرو اپنڑے سپیشل پرسن بھرا کوں سپورٹ کیتی کرو۔

تے ماشاءاللہ بڑیاں پیاریاں پیاریاں مزید اپنی منزل دی طرف پہنچ آئے ہیں اتھائیں تھوڑا جیہا ولاگ کو کریندے پئے ہیں سٹاپ بالا گا چل کے تہاکوں انجوائمنٹ کریسوں اے ساڈے گاؤں دی لاری ہے جیہڑی لاری چلدی ہے پیاریاں
ویلکم خوش آمدید ویور بھرا تہاڈا آ گئے واپسی ماشاءاللہ پسینو پسین تھی گئے ہیں۔ گرمی دی شدت اتنی ہے موٹر سائیکل تے تاں ویندے ہوا لگدی ہے۔ جدوں لہہ پوو موٹر سائیکل توں تے ول بندہ تھی ویندے پسین و پسین۔ چلو اللہ بہتری کرے اللہ آسانیاں کرے خوبصورتی ساڈے ولاگ دی پیاری جی۔ لیڈیز آلا موٹر سائیکل مڑن پے گئے میں آکھیا ولاگ اچ نہ آونج اچھا نی لگدا تے اوکوں ول ماشاءاللہ اساں کر چھوڑے سائیڈ تے تے ول اساں اپنا ولاگ کنٹینیو کر کیتے تے ماشاءاللہ تہاکوں امید ہے کہ ساڈا ولاگ سرائیکی آواز سرائیکی کلچر دیاں آوازاں پسند آنیاں ہوسن خوبصورت جیہے نظارے تے آپنڑے پیارے پیارے سرائیکی آواز تے تے کوئی بھرا کولوں غلطی کوتاہی تھئی ہووے تاں دلوں معذرت خواں کرینے اساں تے آپنڑی جانڑ دا اساں آپنڑا ولاگ دی محنت فل کرینے ہونے کہ اللہ پاک ساکوں کامیاب کرے اور منزلاں ساڈیاں مضبوط ہن حوصلے ساڈے پختہ ہن تے بلند ارادے ہن تے باقی ماشاءاللہ اچھا دے ہیں اچھا کام ہے اور اللہ پاک سا کو کامیاب کرے محنت حلال دی رزق حلال دا کریں دے پہ اللہ پاک سا کو کامیابیاں عطا فرماوے تے باقی آج دی ماشاءاللہ گوڈ نیوز تے خوبصورتی دے ولاگ نال کرے سو اجازتاں ولاگ دا کرے سو تھیں اینڈ پیارے جے سرائیکی کلچر کو کرے سو اللہ حافظ زندگی رہ گئی بخیر کل ملسوں ول تہاکوں ہک پیارے جئے ولاگ نال تے پیارے جئے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں نال ساڈا پیج تے فیس بک پیج یوٹیوب چینل کریسو فالو محبتاں بھرا سرائیکی کلچر دے نظارے تے اپنے پیارے پیارے امید ہے کہ تہاکوں ساڈا ولاگ پسند آندا راہسی سارے سرائیکی نظارے پیارے پیارے تے ڈیسو اجازتاں ول ملسوں پیارے جئے ولاگ نال زندگی بخیر اور اللہ حافظ سنگت اوکے اللہ حافظ.